नया बिजनेस करै छी हम ई गाछ चाहब जे नया बिजनेस करै छी ने तऽ एक बेर जरूर आउ अजमेरा फैशन पधारू देखियौ ओतुका चीज देखियौ जे भी अहाँ चीज लऽ जेबै ने से गारंटीमे रहै छै जाबे तक अहाँ लग माल नहि पहुँचै छै ने ताबे तक अजमेराके माल छै अहाँके माल नहि अहाँ कतबोके खरीदारी करै छियै पाँच लाखके करियौ वा पचास लाखके करै छियै नमस्कार जय मिथिला जय मैथिली हम चुनू कुमार झा अहाँ सबके स्वागत करै छी अजमेरा फैशन में अजमेरा फैशन जे कि एकटा सूरत के सबसे बड़का कंपनी छै एकेटा छत के नीचा में अहाँ सबके सब चीज भेट जायत जेना कि साड़ी सूट लहंगा पेटीकोट ब्लाउज बच्चा के कपड़ा तकर बाद मतलब अहाँके मेन्स वेयर सबटा चीज एकेटा छत के नीचा में आबि भेट जायत दोसर ठमा कतौ जाय के जरूरत नहि छै तऽ आइ जे हम अहाँके लऽ के आयल छी ने ओ गाउन के सेक्शन छै गाउन के सेक्शन मात्र छओ सए पचास रुपया से स्टार्ट होइ छै कते सए मात्र छओ सए रुपया छओ सए पचास रुपया से स्टार्ट भऽ कऽ आओर एहिमे तीन हजार चारि हजार के रेंज रहै छै तऽ आओर कुछ सैंपल देखबै छी आओर बात करै छी आब अहाँ देख सकै छियै ई जॉर्जेट कपड़ा पर छै जॉर्जेट कपड़ा पर छै एहिमे चारि पीस के सेट रहै छै चारिटा कलर रहतै चारिटा डिजाइनो रहतै कोनो कोनो में डिजाइन अलग रहतै कलर अलग रहतै ई पूरा मतलब पूरा जे छै ने भरल वर्क छै

क्रश कपड़ा में छे ये सब फैंसी आइटम हो गए जे दुकान में डमी लगा क या फिर अहा के देख सके छी एना डमी लागल रहते देख सके छी अहा एना है अहू अपन दुकान में सजावट के कहावत है ना जे दिखाई छे सैटा बिकाई छे तब कुछ देखेबे तहने टा बिकेते माल देखेना मतलब निक चीज रखबे आब सेट जेना भेलै सेट भेलै ई सेट रहतै जे रहतै से चारि पीसके सेट रहतै चारिटा कलर रहतै चारिटा डिजाइन रहतै अहाँ देख सकै छियै तऽ ई सब कतऽ भेटतै तऽ सूरतमे भेटतै तू तऽ सूरतमे भेटतै केना तऽ आबि सकै छी तऽ आबि आबि जाउ नहि तऽ अहाँ फोन द्वारा मैसेज द्वारा हमही अहाँके हमर नंबर चलि रहल छै स्क्रीन पर स्क्रीन पर नंबर अहाँ मैसेज करू हाय कऽ कऽ भेजू अहाँके पी डी एफ मंगेबाक अइ तऽ पी डी एफ मंगा लिअ नहि आबि सक आबि रहल छी नया बिजनेस करै छी हम ई चीज चाहब जे नया बिजनेस करै छी ने तऽ एक बेर जरूर आउ अजमेरा फैशन पधारू देखियौ ओतुका चीज देखियौ जे भी अहाँ चीज लऽ जेबै ने से गारंटीमे रहै छै जाबे तक अहाँ लग माल नहि पहुँचै छै ने ताबे तक अजमेराके माल छै अहाँके माल नहि अहाँ कतबोके खरीदारी करै छियै पाँच लाखके करियौ वा पचास लाखके करै छियै आओर कमसँ कम पच्चीस हजारके माल अहाँके लेबऽ पड़त कमसँ कम पच्चीस हजारके माल लेबऽ पड़त ओहिसँ कममे बिल नहि बनै छै जे भी बनतै से बंश टू बंशमे बनतै यानी बंश मतलब आब जेना भेलै ने ई चारि पीस ई चारि पीसके सेट रहतै तऽ चारि टाके अहाँके बनबहे पड़तै ओहिसँ कममे नहि बिल बनतै सिंगल पीसमे तऽ डील नहि होइ छै तऽ आबऽके छै कतऽ आबऽके छै सूरत स्टेशन या आब एखन नवकामे एखन अहाँके उधना आबऽ पड़ै छै ज्यादा आदमीके इहो बात हम अहाँके कहि दै छी उधना ज्यादा आदमीके आबऽ पड़ै छै किया तऽ ई अहाँके सूरत स्टेशन बनि रहल छै तऽ उधना उतरि जाउ उधनासँ अहाँ कहबै जे सहारा दरवाजा रिंग रोड हमरा जायके बीस टा रुपैआ लेत बी अहाँके छोड़ि देत बीचमे कतहु अहाँके रोकै नहि तऽ नहि रुकब कहबै जे सुराना वन जीरो वन जायके हमरा कहबै जे सुराना वन जीरो वन जायके ओतऽ आउ अहाँके रिसेप्शन एरिया भेटत अहाँके आधार कार्ड लेल जायत आधार कार्ड लेलाके बाद अहाँके पूछता जे कतऽसँ आयल छी तऽ कहबै मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी जतऽसँ अहाँ आयल छी ओ भाषाके आ ओहि भाषाके अहाँके आदमी दऽ देल जायत तहन अहाँके एक एकटा परचेज करायल जायत आओर समझायल जायत कोनो भी दिक्कत हेतै तऽ हम तऽ छिहे आउ अहाँ सब अजमेरा फैशन आउ आबि कऽ खरीदारी करू जँ नीक लागय वीडियो तऽ लाइक कऽ देबै शेयर कऽ देबै कमेंट केनाइ नहि बिसरबै फेर हम नवका वीडियो लऽ कऽ अहाँसँ लग आयब ताबे तक लेल जय मिथिला जय मैथिली